A sut ydych chi gyd heddiw? Dwi'n gweld bod na pedwar, pedwar person yn gwylio. Ydych chi'n gallu rhoi neges? Ah, nice one. Diolch, Jacob. So mae'r sain a popeth yn iawn. Gwych. Felly, cael hwnna jyst yn dweud, helo ffrindiau, croeso a sut ydych chi? A os ti eisiau gadael neges o dan a jyst dweud sut ydych chi, naill ai gyda emoji neu thumbs up neu jyst un gair yn disgrifio sut ydych chi'n teimlo heddiw. Un gair am sut ydych chi'n teimlo heddiw. Mae'n braf tu allan, Mae'r gaeaf ar y ffordd mas a mae'r gwanwyn yn dod a mae'r cennin Pedr mas nawr. Hyd yn oed yn Llundain, dwi yn Llundain ar hyn o bryd, a mae'r cennin Pedr hyd yn oed yma. A mae hwnna'n uh, symbol da bod uh, gwanwyn ar y ffordd. A mae'r lliwiau yn dod mas, mae'r goedwig jyst tu fas fan hyn. Ac um, dyn ni'n mynd i canu am lliwiau'r enfys, gan bod um, Ie, gan bod y haul yn dod mas unwaith eto, da ni canu am lliwiau'r enfys. Os ydych chi'n gwybod lliwiau'r enfys, please, canwch gyda ni gatre.

Mae gen i cân bach nawr am adeiladu tŷ, a dyn ni'n edrych i mewn i'r tŷ a gweld beth sydd tu fewn, a dyn ni'n gweld llygoden bach, ond dyn ni ddim eisiau deffro'r llygoden, nac ydan? Iawn.

Bŵ! Llygod dyn bach yn deffro i ffwrdd â ni. Ok, dyn ni'n mynd i canu hwnna unwaith eto, gyda pawb gatre yn canu gyda ni. Um, os ydych chi ddim yn gwybod y geiriau, dwi eisiau pawb ymuno mewn gyda'r shh a bŵ. Really swnllid fel bod ni'n deffro'r llygod yn bach. A, ah, druan. Druan ar y llygod hyn oedd e'n ceisio cysgu yn y tŷ. Yna dyn ni gyd yn mynd mewn a dweud bŵ a deffro fe a wedyn rhedeg i ffwrdd! A wedyn rhedeg i ffwrdd. Anyway, oce, okay, gyda fi. Un, dau, tri. Adeiladu ti bach un, dau, tri. To ar ei ben a dyna ni.

Ww! Llygoden bach yn deffro i ffwrdd â ni. Gwych, da iawn chi pawb. Da iawn chi. Felly dwi'n gweld bod dal pum person yn gwylio. Os da chi'n gallu gadael neges yn y sylwadau, jyst un peth, un gair neu un emoji am sut da chi'n teimlo heddiw. Yym, mae'n neis cael pobl yn rhoi egni nhw ffordd yma hefyd, a mae hefyd yn helpu Facebook wedyn a mae hwn yn mynd mas i mwy o bobl. A mae'n dod â mwy o bobl i'r fenter. Wedyn mae mwy o plant yn gallu dod i canu gyda ni a Dydd Music Cymru! Hwrê! Ond ie, diolch.

Iawn. Pwy sy'n adnabod y pennill nesa? Rhywbeth am eliffant pinc. A mae'n neud rhywbeth o dan y sinc. Mi welais eliffant pinc yn eistedd dan y sinc. Yn dallen map o dan y tap ti binc ti binc ti binc. Unwaith eto am yr eliffant pinc.

Ie! Gwych! Da iawn chi. Un o ffefrynnau fi hwnna, dwi'n cofio hwnna ers i fi bod yn yr ysgol, yn yr ysgol gynradd, ysgol bach. Pa ysgolion dyn ni'n cael fan hyn? Bydd e'n bydd e'n neis gwybod o le dych chi'n dod, ble dych chi'n byw, i ba ysgol dych chi'n mynd, neu i ba ysgol mae plant chi'n mynd sy'n wylio.

Felly, dyn ni'n mynd i mynd. Un bis, dau bis, tri bis yn dawnsio, pedwar bis, pump bis, chwech bis yn dawnsio, saith bis, wyth bis, naw bis yn dawnsio, deg bis yn dawnsio'n llon. Cŵl, da iawn chi, dyn ni'n mynd i wneud e unwaith eto. Un bis, dau bis, tri bis yn dawnsio, pedwar bis, pump bis, chwech bis yn dawnsio, saith bis, wyth bis, naw bis yn dawnsio, deg bis yn dawnsio'n llon.

Whoo! O, mae'n anodd cyfri mor gyflym â hwnna, man. Yndydi, yndydi. Ok, nôl i'r gitar, tipyn bach. Mae'n anodd, dwi methu dawnsio bysedd fi, a clapio, a chwarae gitar ar un pryd. Mae'n jyst yn rhi anodd, yndydi. Um, be sy'n gyda ni nesaf? O, un arall, dwi'n meddwl bydd pawb yn adnabod.

Dau gi bach yn dal i sbio, dau gi bach shwd i chi heno. Dau gi bach. Hefyd un o ffefrynnau fi, stori clasurol o cŵn yn mynd i'r goedwig a colli esgid. Jyst fel sy'n digwydd, ynde? Fel na mae'n digwydd. Iawn, felly, tipyn amdana i. Dwi yn gweithio ar cwmni o enw Bitica, um, cwmni dwi newydd sefydlu dros y cyfnod clo, a dwi'n mynd i wneud pethau fel hwn. Dwi'n mynd i bod yn canu i blant, dwi'n mynd i bod yn wneud gwersi gitar, uh, gwersi ukulele, sesiynau canu, um, adrodd stori, siarad barddoniaeth,

Uh, gen i un can bach arall, tan bod ni'n neud can hwyl fawr, a wedyn dyna ni. Dwi'n meddwl bydd pawb yn adnabod hwn hefyd, a dwi eisiau pawb i ymuno, dych chi'n gallu ymuno ar pob rhan os dych chi'n nabod y can, sy'n rhywbeth o byddwch chi, ond bendant dwi eisiau pawb wneud o, oi, oi, gyda fi, oce? Okay? Efallai mae hwnna wedi rhoi, rhoi hwnna i ffwrdd pa can mae hwn yn mynd i bod.

O'n i jyst yn meddwl amdano ti. Pan o'n i'n chwarae hwn, o'n i arfer bod yn ban gyda Daf fan hyn, a dyma oedd y can o'n i wastad yn dechrau pob set gyda uh, sosban bach. Bach yn wahanol i hwnna, gyda res llang nukes. Ond ie, yeah, dyddiau da, dyddiau da. Um, Oce, okay. Diolch i chi gyd. Ie, dwi'n gwybod, so mae Daf hefyd yn canu heddiw am Dydd Music Cymru, dwi'n meddwl gyda menter, uh, gyda menter yma, ie? Gyda, gyda menter Casnewydd hefyd. Falle hwyrach yn y dydd heddiw. So tuniwch mewn i Daf yn canu hefyd. Um, Dyma un olaf i fi, dwi jyst yn mynd i canu hwyl fawr i chi gyd. Diolch i chi gyd am ddod. Um, unwaith eto, dwi yn hysbysebu, dwi'n mynd i fod yn neud hwn ar di llun hefyd, ac um, hefyd mewn i'r dyfodol, dyn ni'n mynd i fod yn neud sesiynau canu i blant, gyda rai caneuon gwahanol a rai o'r ffefrynnau eto, ac um, yeah, dewch i ymuno gyda'ch plant. Um,